Jaduong' ago, an tija. Aneno ka piny ber kodi dala ka. Ah, da somo mana somo ni.
Koth ba neno ka chwe.
Ah, koth ndo chwe ka.
Hey. Hey. Ai.
Ai. Ituo ni ok en makech ya mana pi. Ah, ah, ah. nyako ola ne. Nyako ola ne. Ol maka mane ngene nungiswa ni pi en gima ok bodho sasa. Ka ng'ato ok rwako wach kamano. Ya pok oyudo gimoro.
Ida keta gi pi ma eh. Irwa wach maka dhani wuon dala ok awuo.

Koy kara ang' adhi, koy kara ang' adhi apimare ne nyaminwa cha. Koro idwa dhi pimone nang'o? Adwa dhi pimonegi kirieko.
Nitie mariek. Nikech wakia kata gino timore. Adhi tiyo.
Ang' watem.
Ang' wawinj kaka gino dhi. Eh, ang' nanyisi are.
Nyathi apap. Anya papo. Nya papo ya. Antie.
Ai biane.
Ingeni ombi nyaki bed gi ng'enyo ombich ne iya muwijo beni gimoro dolo. Hmm. To to to chungane ka. To mi mirwakori ni pichi na picha ni kawuono ne to idhi kanye? Bibeda ni batha ka. Ana na tiere. Ina ina tiere. Hmm.
Tichal ma ng'at moro ma nitie kaka owijo beni nitie. Ingeni idwa bwogo na remo. Kawuni pishi ni midwa rwinya. Awacho ni to ng'ado ni na dhot ni en nya papuo kosen ng'a. Ado ah, ng'ini dhako nyaka pichi ni. To timna kama. Hmm.
Ka king'eni joma chuo riere nyaka ni piny ru ah, an ma e ode ni. Hmm. To be ofuko otu ya so lweta yudo ka gimoro onge ya. To chama ucha donge gimoro oseyudore. Echa noyudore karang'o cha? Echa kawuono tich adi? Kawuono tich ariyo. Noyudore tich adek ma en kiny. Ngende dwa wacho gimoro kanyo ma winjo kom dwa mora ka kuba tich mane pacha paro. Mm. Ti wacho ni njine do unapa ni chieng tich ariyo yawa. Ah, ah paro mana maka wuon ma kiny, kiny en tich adek, kiny mo yude chaman. Mok tich ariyo.
Ah, ah. Mm. Mm. Ah, nyapapu yawa, nyapapu. Dong ngende to ka kikawo kata duoko ga. Ah, yateja moko. Kiduok na ka pesa man kata ka semi pesa yanda hodo ni fuliza ka. Eh. Itamri chulo chuth chuth ibanda go jo fuliza iwinjo. Samoro wiye wil ngiya mi yolo ka ah, pesa nikech ah. ato to gi yola ta duogo. Yawa mano mogo mangeyo ni. Adu adu kia ichora kia i. Adu kuni ka nyaka extra ba wiye wil. Kanyo to da.
Koso nitie ga kelo pesa ka moinga. Ah. Koro timne nyamwalo. Hmm. Ko kwa ketho sa. Hmm. Nikech sa be gwere gi wadgi. Mhm. Sa tumo chong sa ma chal tumo regi sang choma chiel. Koro gimiti. Hey. Amiya moro matin nyamwani. Mm. Ariera go. Idwaro mana matin.
Matin dong' idhi miya mm.
to dhi nyuolore. Be ing'e ni ka akelo gimoro ka ok ibandha ahinya nikech an ema kelo chiemo e ode. Idhi duoki adier.
To dong' kawaida.
Ami.
E ng'at moro ma be ko otimo singo. Mm. Eh?
Ami, ami mana matin. Ka yiero ni idwa?

Ayalo kes mar changa, ayalo kes mar lu, ayalo kes mar kiango, cases ng'eny ka ma be akia kaka anyalo konyora sani yawa. DC be ka dwaro report, eh. Onego atiekra gi kes mar DC mondo eka agochi ne OCS e wachwa mar changa ma chalo wiya ka nikech an gi gik mang'eny gi to ok ane ka koro sani dang' aginene. Mano dhi ketho sana kabisa ma kuom tich. Lu ma nayalo nyoro.